Uħud minn dawn il-punti huma ovvji u drajna narawhom u niktbuhom. Iżda jista' jagħti l-każ li xi sinjali oħra tal-kitba jkunu inqas komuni. Forsi l-aktar żewġ aspetti bażiċi tal-punteġġatura huma l-ittri kapitali fil-bidu tas-sentenza u l-punt fl-aħħar. Iżda l-ħajja anke hawn tibda tikkomplika ruħha, billi l-ittri kapitali ma jintużawx fil-ftuħ tas-sentenzi biss, U l-punt fl-aħħar ġieli jintuża wkoll f'nofs sentenza. Araw kif. Xi drabi, l-ittri kapitali nużawhom sabiex nimmarkaw titlu jew isem proprju, bħal fl-Inġinier Azzopardi jew f'San Ġiljan. Il-punt, mill-banda l-oħra, jista' jurina li għandna kelma mqassra sa nofsha. bħal fl-Inġinier Azzopardi. Il-punt mhux l-uniku sinjal tal-punteġġatura li nistgħu nsibu fl-aħar tas-sentenza. Ġiel insibu wkoll il-puntini, jiġifieri tliet punti wara xulxin li jindikaw tlissina mhix mitmuma jew lista li tibqa' dejja. Xi drabi niġu bżonn is-sinjal tal-mistoqsija magħruf ukoll bħala l-punt interrogattiv jew is-sinjal esklamattiv. Tal-ewwel jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' mistoqsija, filwaqt li l-punt esklamattiv jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' stagħġib jew ta' kmand. Il-punteġġatura ma nsibuhiex biss f'ras jew f'denb is-sentenza, imma anke fin-nofs. Ngħidu aħna l-virgola, li tintuża meta jkollna lista jew waqfiet qosra, jew fl-indirizzi u d-dati. Iż-żewġ punti jintużaw meta jkollna djalogu, sabiex nuru min qed jitkellem, jew fil-bidu ta' lista biex nuru li ġej serbut ta' ismijiet, Meta l-virgola u ż-żewġ puntini jħawdu xi waħda bejniethom, imbagħad, jagħtuna l-punt u l-virgola, li jimmarkaw pawża u fl-istess nifs juruna li l-argument fl-ewwel nofs tas-sentenza se jissokta fit-tieni nofs. Hemm imbagħad il-punteġġatura bis-snuk u l-linji, bħas-sink qasir u l-linja mxengla. Is-sink qasir huwa ħafna aktar komuni. U niltaqgħu miegħu fl-artiklu, ngħidu aħna, il-kelb iż-żgħir. F'espressjonijiet li juru kwantità, ngħidu aħna kemm-il darba, jew ħdax-il tifel u tifla. U meta t-taqsira tar-raħal tingħad ma' isem ir-raħal, ngħidu aħna Ħaż-Żebbuġ jew Ħad-Dingli. Il-linja mxengla min-naħa l-oħra turina li għandna għażla, kif spiss jiġri meta niktbu ittra ġenerika u nindirizzawha lil Sinjur jew Sinjura. Fl-aħħar nett għandna l-apostrofu, l-aċċent u l-virgoletti singli jew doppji. Lil kull dunnhom imsielet għax iżejnu tarf xi kelma. L-apostrofu jintgħaraf mill-aċċent għax ikun għan-noklu u fi spazju għalih, sabiex jurina li hemm itra nieqsa, ngħidu aħna f'fej, biex jurina li hemm in-ne nieqsa, f'darb'oħra, biex jurina li hemm għan iqsa, u f'qata' idu biex jurina li hemm għajn moħbija. Mill-banda l-oħra, l-aċċent ikun stirat u fuq vokali, u jurina fejn qed jitqiegħed l-enfasi fil-pronunzja, kif jiġri f'kafè, f'papà u fit-tribù. L-aċċent b'differenza għall-apostrofu qatt ma nsibuh f'kelma b'sillaba waħda. Il-virgoletti doppji isimhom magħhom għax donnhom apostrofu doppju u jintużaw l-aktar għall-kwotazzjonijiet u jekk ikollna kwotazzjoni fi kwotazzjoni. Faċli, fuq barra nużaw il-virgoletti doppji u fuq ġewwa nużaw virgoletti singli. Araw kif. Ilbieraħ kellimt lin-nanna U qaltli, Għid lit-tfal, inħobbkom, għax l-aħħar li ċempilt ma stajtx naqbadhom. Hemm bosta kombinazzjonijiet oħra ta' punteġġatura u simboli li wħud minnhom huma arkajċi. Imma nittamaw li f'dawn il-ftit minuti missejna mal-punti l-aktar importanti tal-punteġġatura.